Красный Ключ бистәсенә илтүче дамба юлында төзекләндерү эшләренең өченче этабы башлана. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә каралган төп темалар. Яшь армиячеләрнең казанышлары. 31 лицей 1 миллион сум күләмендә грант отты. Һөнәри осталыкның яңа мөмкинлекләре. Абилимпиц чемпионатында Түбән Камада Татарстан махсус хәрби операциядә катнашкан 14 ветеран чыгыш ясый. Шатлыклы шул ук вакытта моңсу бәйрәм. Бенкамада чыгарылыш кичәсе узды. Ике елдан соң спортка кайта Ришат Хоснуллин сугыш сәнгате фестивалендә чыгыш ясаячак. Красный Ключ бистәсенә илтүче дамба юлында төзекләндерү эшләренең өченче этабы башлана. Ремонтка киләсе айда керешәчәкләр, бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Җитәкчеләрнең атналык утырышында тагын нинди актуаль мәсьәләләр күтәрелде һәм алар буенча нинди карарлар кабул ителде, бу хакта алдагы минутларда.
Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә күтәрелгән төп темаларның берсе юл ремонты. Быел бу максатларга 3 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге финанслау хисабына 17 юл һәм 3 күпер тәртипкә китереләчәк. Исемлектә, Химиклар проспекты, Октябрьнең 50 елыгы, Җиңүнең 30 елыгы, Актүбә һәм Чулман урамнары.

Красный Ключ бистәсенә илтүче дамба юлында да төзекләндерү эшләре башлана. Бу, өченче этап. Утырышта башка темалар да күтәрелде. Виталий Бочкарев пилотсыз очкыч яки ракета һөҗүме куркынычы янаганда иминлек чаралары турында сөйләде. Шәһәрдә 670 күп фатирлы йортта акыллы домофоннар урнаштырылган. Бу җиһазлар халыкка хәвеф сигналы булганда Тиз арада яшеренү урыннарына качарга мөмкинлек бирә. Автоматическое открытие входных групп подъездов. Параллель рәвештә хәбәр итү системасын модернизацияләү дәвам итә. Беренче этап кысаларында 34 сирена сөйләм җайланмасы урнаштырылган, ә ел ахырына кадәр аларның саны тагын унөч берәмлеккә артачак, ди Виталий Бочкарев. Мотосезон ачылу белән шәһәрдә аварияләр үсеше теркәлә. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, Түбән Камада мотоцикл катнашында унбер юл һәлакәте теркәлгән, аларда биш кеше зыян күргән. Радмир Беляев барлык юл хәрәкәте катнашучыларын бер-берсенә хөрмәт белән карарга һәм кагыйдәләрне төгәл үтәргә чакырды. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Эшлекле дүшәмбедә муниципаль район башлыгы Радмир Беляев Шаповалов исемендәге 31 нче лицей яшь армиячеләренең уңышларын да билгеләп үтте. Бөтенроссия конкурсы нәтиҗәләре буенча белем бирү йорты бер елдан артык азрак эшләүче учреждениеләр өчен номинациядә иң яхшысы дип танылды. Җиңүчеләр өчен яшь армиячеләр бер миллион сум күләмендә грант алдылар, акчалар Юнармия йортын алга таба үстерүгә һәм җиһазландыруга юнәлдереләчәк. Проектны гамәлгә ашыруда штаб җитәкчесе һәм лицей директоры Илнар Камалов катнашты. Камалов Илнар Наилевич, начальник штабы
Мәскәүдә Обилимпикс чемпионатының икенче көне тәмамланды. Бу, махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен үзенчәлекле конкурс. Максатым, ил сакчыларының нинди һөнәр күнекмәләре барлыгын күрсәтү һәм тыныч тормышка өйрәнергә ярдәм итү. Ярышларга Түбән Кама шәһәреннән биш ветеран килгән иде, алар төрле һөнәрләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Түбән Камадан бу чемпионатта барлыгы ундүрт махсус хәрби операция ветераны чыгыш ясый. Обилимпикс конкурсы, хәрбиләр өчен үзләрен күрсәтү, яңалыкка өйрәнү һәм гадәти тормышка кайту өчен менә дигән мөмкинлек. Ярыш үзе әле дәвам итә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Чыгарылыш сыйныф укучылары вальс әйләнә, алар өчен соңгы тапкыр кыңгырау чыңлый. Әти-әниләре күз яшьләрен тыя алмый. Быел Түбән Камада 945 егет һәм кыз мәктәп һәм балачак белән саубуллашты. Матур традиция буенча Кама яр буендагы причал янында зур бәйрәм оештырылды. Шатлыклы, шул ук вакытта моңсу тантанада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты.
Берсеннән берсе матур күлмәкләр кигән кызлар, җитди костюмдагы егетләр, яшьләр танылган кино йолдызлары кебек балкый. Дәресләр әзерлисе юк, контроль эшләре һәм имтиханнар артта калды. Бүген аларның чыгарылыш кичәсе.

Унҗиде укучы БДИны 100 баллга тапшырган, икесе, ике фән буенча, 200 балл җыйган. Югары нәтиҗәләргә ирешкән яшьләрне Радмир Беляев сәхнәдә бүләкләде һәм аларга олы тормыш юлында уңышлар теләде.
Ильяс Яруллин, 100 баллы по химии и 100 баллы по математике, лицей номер 24. Бәйрәмдә укытучылар хөрмәтенә дә күп җылы сүзләр яңгырады. Укучылар һәм әти-әниләр аларга белемнәре, ярдәмнәре һәм сабырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Кичәнең иң истәлекле мизгеле, мәктәп вальсы. Ул бәйрәмгә килгән һәркемнең күңелендә матур һәм җылы хәтирәләр калдырды. Альбина Вәлиева, Вера Моратова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Ике елдан соң профессиональ рингка кайта. Түбән Кама спортчысы Ришат Хөснуллин җәйге сугыш сәнәгате фестивалендә чыгыш ясаячак. Турнир безнең шәһәрдә дүртенче июльдә, Яшьләр көнен бәйрәм итү кысаларында узачак. Түбән Камалга Үзбәкстан спортчысы Машхурбек Эралиев каршы торачак. Ярыш Джи-Про кагыйдәләре буенча узачак. Моннан тыш, тамашачыларны тагын унлап көчле көрәш көтә. Джипро лигасы чемпионы титулы өчен турнирның төп бәйгесендә Әзербайҗан вәкиле Раван Агазаде һәм чаллы көрәшчесе Алим Хаитов очрашачак. Ришат Хөснуллин исә төп бәйгедә катнаша. Җәйге сугыш сәнәгате фестивале Гаилә паркында узачак, рингны амфитеатр янында урнаштырачаклар. Бәйге көндезге унбердә башлана, рәхим итегез! Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Исән-имин булыгыз!